tinubu dey beg wike to join apc welcome country pipo to synack media abeg if you neva subscribe to our channel wetin you dey wait for make you do so now put on your notification bell e go ring once we drop update like comment and share our videos

and all shades of politicians dem don dey run dey defect from dia parties to join di all progressives congress (apc) and na so apc dey receive dem well. E get one of di states for di north wen di youth dem say dem no go allow di govnor join dem because e no dey perform. However, anoda tori come dey play out where di president Bola Tinubu e don dey literally dey beg The minister of the Federal Capital Territory, Nyesom Wike, say make he come join their party. The president they talk this one on Wednesday when he dey inaugurate Arteria Road N16 to Arteria Road N20, another road for the Katampe district. Di president say Nyesom Wike no be member of di APC for now, e say but e dey collaborate to deliver di project for di Federal Capital Territory. According to di president, we get somebody for Nyesom Wike, no be member of our party, at least not yet. But di day e change im mind and register wit di Progressives, e say we go welcome am because we go join am to sing dat im song as e dey pain dem, e dey sweet us. Na so di president tok. Tinubu say di project e dey affirm di commitment of im administration to transform di area e say goment dey dey guided by dat philosophy of reform and regeneration e kon describe infrastructure as a necessity e say Infrastructure no go flourish without good road. E come repeat say im administration dey invest in roads, manpower, healthcare, education and digital infrastructure. E say di project e represent more dan a stretch of asphalt, e say e dey confam di commitment wey im make to urban transformation under di renewed hope agenda. E say since e assume office for May twenty twenty three, Im administration dey guided by di philosophy wey dem anchor on reform and regeneration. E say dat day dem dey see di tangible proof of dat philosophy in action. E say infrastructure no be luxury, e say na necessity. Di president say na di bedrock of national competitiveness, growth, social integration, economic opportunity. E say im recognise say di nation development e dey linked to di quality of infrastructure wey dey connect pipo, cities and industries. e say no way industrialization go fit succeed when good roads no dey. E say that na why im government dey invest in roads, manpower, health, education, and digital infrastructure. Say na only through that coordinated and integrated development na im dem go fit take unlock Nigeria full po ten tial. He say and he promise say dem go do am. Na so the president come talk. Country people, the president e no dey withhold im praise for the drive wey the minister of the Federal Capital Territory, Nyesom Wike bring enter e administration. For any public fora wey the president see wey e connect wetin Minister Wike dey do, e dey talk am out say wike e gallant, no wonder the president don dey woo am say na people like that dem need for their party and that is why e dey tell wike make e come join the APC say dem go receive am well and dem go join am to take sing dat im favorite tune. Other people dey go beg make dem accept dem. But Wike, e come be like say na the only politician for Nigeria when e dey on record when the president na im personally dey beg am make e come join the All Progressives Congress. I no if you listen very well to wetin the president talk when he say although Wike no be their member, he say at least not yet. Na be say the inclination dey say Wike may eventually join the All Progressives Congress APC. Although for now, Dem fight wen e dey fight di Peoples Democratic Party leadership, maybe e dey uppermost for im mind. Once e don succeed wit im mission for di pdp, whatever di mission be, I no know, den maybe Wike go come think of how im go come take Answer di invitation of im principal, di president and commander-in-chief, Bola Ahmed Tinubu. Country pipo, dis invitation wey di president dey extend to Minister Wike How e sound for una ears, e show sey Wike na performer and dis fact a lot of pipu both resident, visitors to Abuja dem don confirm am. say wike don transform di abuja landscape dat if you be frequent caller visitor to di federal capital territory even if you no like di pesin of nyesom wike e say you go like di work wey e don do for di federal capital territory no wonder one visit wen wike lead di community of Abuja residents to go greet President Tinubu for Sallah, the president talk am clear for there say Wike na man when he get drive and focus and I make when Wike ask am to remove the FCT administration

Wike be like that proverbial tortoise when im name no dey comot for story, no story you no go hear tortoise name. Wike e dey dey involved for almost every story, Wike if im name no dey the story no dey sweet but Wike e dey achieve results. Dat na why even recently too di president tok say make pipo wey dey stay for Abuja make dem pay dia ground rent, make dem listen to dia landlord wey be Wike. Dat one dey show say di president get tacit approval for Wike as e point man and Wike dey deliver. Kontri pipo How you see this invitation when president dey give Wike make he come join the All Progressives Congress? If you get anything to talk, put am for the comment section.